аартан, биэстэн тураммыт кэлэммит, ох курдук оҥостоммут хас сыраай эфирбитигэр үөрү көтө эһигини кытта көрсөбүт. Онтон биһиги курдук эмиэ Сунтаар улууһугар Кэмпэндэйэ олохтооҕо Наталья Егорова сырдата эмиэ түөрт аҥаар чаастан саҕаланар, кини астаабыт аһа пиццата сушита гёдзата онтон да атын ас арааһын дьэ кэмпэтэйэлэр эбиэттиги сандалыларыгар мааны ас буолар эбит ол курдук дьоҥҥо-сэргэҕэ кини үтүө санаатын ууран туран дьарыктанарын туһунан көрүөххэ сэргэххэ Кимпиндээйи олохтооҕо Наталья Егорова сарсыардата номнуо түөрт аҥаар чаастан саҕаланар. Кини астаабыт-аһа пиццата, гёдзата, сушита, онтон да атын ас арааһа кэмпэндээйилэр эбиэттээҕи сандалыларын мааны аһа буолуоҕа. Ол курдук дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө санаатын ууран туран астаабыт аһын атыылаан дьиэ кэргэн бүддьүөтүн хаҥатар. Хас эрдэ турбут киһи барын хитиһэрдии саныыбын уонна хас эрдэ тураммын бу бэйэм уже анаабыттан элбэҕи хастааммын дьоҥҥо ас атыылыырбыттан наһаа үөрэбин. Дьоннор даҕаны закастыыллар, күнүскэ уже эбиэттэригэр иҥин уже атыылаһаллар.
Аны атын хоско киирдэххэ кэрэ сибэккилэр рассада араастара номнуо үүнэн силигилээн тураллар. Наталья илиитигэр туппута барыта сатабыллаах буолан Хаппырыыс да сибэкки кини дьиэтигэр таптаан үүнэр Биһиги дьоруойбут Наталья көрбүккүт курдук рассада, сибэкки арааһын олордор оттон бу манна буһаама иһэргии көрбүтүм бу кэрии да кэрэ сибэкки үүнэн турар оттон бу кими уонна боллаҕынан опсен үнтө өр үүнэр сибэккини Бу буоллаҕынан аныгы муода сибэккиитэ диэн буоллар билигин дихондра диэн сибэккиини аһара үүннэрэллэр. Кини серебристая дихондра диэн. Мантан от күөх дихондралары эмиэ бааллар. Былырыын үүннэрбитим, но били атыылаталаабытым. Хаас аайы ярмаркаларга киирэн атыылыыбын. Быйыл эмиэннэ рассаадалаан турабын дихондраны. Ол гынан баран бу дихондра бэйэтиттэн эмиэ иэмэлэнэр. Холобурун бу кырабаай иһитдер, онтан ыллаххына манна иһигэрийэм этэһэрдер бу. Саха далбар хотуна сатаабата диэн суох, олоро түстэ да иистэнньэҥ, турда даҕаны айылҕаны тэлэһийэ сүүрэр балыксыт, масчыт, булчут. Аны туран ырыаһыта, үҥкүүһүтэ бэрт буолан, биир да тэрээһин кинитэ суох ааспат. Ити курдук биһиги дьоруойбут олох сайдыытын кытта тэҥҥэ хардыылыыр тыа сирин олоҕун-дьаһаҕын сүрүннээччи буолар. кэргэммин кытары айылҕаҕа бииргэ балыктыыбыт, кустуубут, сир астыыбыт, оҕолорбутун кытары оннук сыһайдьабыт эмиэ бары бииргэ сылдьарбытын сөбүлүүбүт уонна эн маныгын эн маныгын иилиэ манныккын ыахха диэн иккиэн отой бииргэ сөбүлэһэн оҥоробут барытын Аһаа, уонна чөгдө минньигэс аһа ас- астыырбын эмиэ кини аһара астынар, иир иһиирин өбүлүүр. Оҕолор эмиэ оннук өбүлүүллэр. Мантан астаан куоракка ыытабын, мантан астаабын таарга ыытабын. Ол ол онтон мин бэйэм наһаа дуоһуйуннулабын. Наталья иистэнэн, ас астаан, үүнээйи арааһын үүннэрэн, уоскулаҥы, ыллаан, үҥкүүлээн ураты иэйиини, оттон уһанан айылҕаҕа сылдьан дуоһуйууну ылар. Бу буоллаҕа сөбүлүүр дьарыктаах, толору дьоллоох буолуу диэн саҥа күн биэриигэ анаан Сунтаартан Ньургуйаана Харчасова, Радомир Сергеев.
Олус бэркэ устубуккут. Махтал, Ньургуйаана Махтал, Радомир. Наташа биһиги активисткабыт, общественницабыт, Лэппэндээйи нэһилиэгэ олус үчүгэй